Bal oloko Jon odoko lapoya. Nino duca waco kuman ni bal aye oloko Jon odoko ngo? Odoko lapoya. Ci Jon oringo ocito i dye tim ka ocako dongo duru. Ka dano ocako mol orubo ocito bote i dye tim. Ka wucako tito lok ni wuballeo, wulangeo, wunguti, wulokke, pien Ker me polo dong ngo? Onyiko cok. Wungut wuye balwu ki batijawu wek wulonye wubed maleng, Jon ocoyo. Askari me lweny i kom bal i dye tim ocito i dye tim, oyabo training wing i dye tim me dog kulu ka ma obedo ka pwonyo iye jo ma myero gin gulweny ki bal. Ka obino ocako turo lweny i kom bal ma onongo omako kabaka otweyo i mabuc. Kabaka onongo tye i mabuc Kerode, Baal otweyo liking ci dong oturo lweny i kom Baal. Ka gilwenyo i kom Baal ma i komi, kong kititi gin ma in itye ka timone wek inge ni gin ma atye ka timone-ni Baal. Ka dong gititi niang, in ikomi aye icako lweny ki Baal ma i komi-ni.

Omiyo Jon oto i wang mony, oto oto co mono acwele lwodi oto oto co. Ben dano muto i wang lweny ma ocelo muduku ka celo muduku kon lwenyo ki tong kon lwenyo ki ngo ni o ka oto i wang lweny ma pe oloko ngeye acwele wanyi oto oto co. Pe man oteka Jon oto macalo oteka ma Lubanga ooro ka yubo gin ma orem ka yubo lengo pa dano. Ci Jon ocito ki mere ka Yecu nyette i dye bar, ci Yecu ocako dog mere me lweny me jer ki bal me cito anyim anyim. Me cito anyim anyim. Pe odok withdraw. Yecu pe odok withdraw. Pe odok ki ngeye. Oto anyim bene oto oto co. Jon kati ki dwan ma onongo peke i wi lobo. Dwan ma onongo peke i wi lobo. Dwan ma orem ki i wi lobo, ma Lubanga oneno ni orem ki i wi lobo, ma weko dano pe romo yubbe, en aye dwan me ngut. Jon okate ki dwan mapat. ma mono dwone unique voice voice of repentance and forgiveness of sin dwan ma onongo peke i Jerucalem dwan ma onongo peke bot ajwaki ludito ma gin tye i Jerucalem peke bot lucecedor ducu ma gitye i Jerucalem dwan-ni onongo peke bot luco cik lawyers madongo Ma gin aye tye agwoko cik pa Lubanga. Dwone onongo peke. Meno dwon ma Lubanga tye otero yite ki i polo onongo ni dwon ma orem ma peke bot luticce ma tye i wi lobo. Omiyo calo dwon eni-ni bot Jon, wa i Jon cwal dwon-ni i wi lobo. Jon okelo dwon-ni i wi lobo. Yecu oleyo dwon-ni ki i kor Jon. Ki i ngeye Petero gi oleyo dwon-ni.

Pat ki gin ma giyenyo ki lonyo. Gin me ngut pat ki gin me prosperity. Pat ki gin ma giyenyo ki mutoka pa jero, ki mutoka madongo, ki dollars, lim madongo, ki bot ah, donors. Ngaco mo ma twero miyo donas pi pi pi pi pi dwon me jer ma ningut peke i wi lobo, ento Lubanga aye miyo. Ka Lubanga oye ni dwon ni eni ni amito kucit ka ka mo ni, Lubanga aye cwalo prosperity ki ka mo ni, ci cwalo wa ci cwal da dwon ni ka munyo. Meno gin ma Lubanga tiyo enno, en dok pat ki ngatti mo ma en aye doki, pat ki ngatti mo ma en aye doki, wacci atit ji weki ki kel lony, ngatti mo owek wacci ne ni dano pa Lubanga pe twero bedo lacan. Eh? Awinyo jir pa jubu kene wacci dano pa Lubanga ka dong Lubanga omaki in pe itwero bedo lacan. Ki leg wek ilonyo Bin wek ileg wek ilonyo. Ento amito awacci ni, i kare ma Lajaro bino lacan-ni, onongo Lajaro pe dano pa Lubanga? Lajaro pe dano pa Lubanga. Apoloni onyo lalonyo mo olony mutyer woko ma nywaro Lajaro calo ogwok-ki, onongo lawor Lubanga? Lonyo bedo bot ngatto mo keken. I wor Lubanga, teke kimiyi lonyo, nongo dong kimiyi. Kadi ka in iwor Lubanga, ka kimini can, nongo dong kimini. Pien can bene tye pi timo interview bot lulonyo. Lazaro obedo obedo obedo subject ma kibedo ka timo ki interview i kom lalonyo, wek kinen ki lalonyo ka lonyone-ni tye me tino tic pa Lubanga. Obedo ka nywaro Lazaro anywara. Omiyo onongo ngolo kop ma mere muromo. Pi man bene lulonyo ducu ma gitye i wi lobo-ni kiminigi lonyo wek lucan bene obed tye i wi lobo kenyo. Jo ma piny oloyogi bene obed tye i wi lobo kenyo wek kinen ki wun lucan ma wulonyo tye-ni. Wun lulonyo ma wulonyo. Oromo konyo lucan ka peke wutye i interview, wubipoto interview marac adada. Pol jo ma gupoto interview pa Lubanga dwong ata ma ginyalo lucan angala, giyeto lucan ayeta. Meno gin ma Lubanga mito, meno dwan ma pe nonge i wi lobo. Pe bedo ni cwalo latit dyere me ngut ne omyero okub tit pa tango pe cango bal pa dano ma nongo tango madit, wek bal oa ki i kom labal, bal oa ki i kom lakwele, mer oa ki i kom lamero, kwo oa ki i kom lakwo, lanek oa ki i kom lanek, twon tango madit makato wa langolo me ya malo. Pe ni. Iromo tiyo tau, langolo a malo, ento nongo pe icito kwede i kwo pien pe ingut. Pe ingut. Pi man, Lubanga wacci dano myero guye Lok me ngut. Dano myero guye lok me ngut. Ka iwinyo lok me pokke ki bal, bal dong pe kiwaco pire awaca. Bal kadi ka bed jo ma bene pe ginge me Lubanga, tek ingeto mo otimo bal, dano ducu wa ingeyo timo bal, ngeyo timo bal. Ngeto tyeng balo, ngeto tyeng balo ma i kin gang kuca kobedo ni in inongo i kin gang kuca dano tye ki kot bot en ci wan bot langol kop bot anga gi ni ngeto tyeng bal, ngeto tyeng bal dano ngeyo gin ma gilwongo ni bal. omyero ipokke kwede wek inguti iao ki iye. Meno gin ma Lubanga mito eno. Meno awac boti ni polo eni ma dano orem ki iye-ni, kwo pa dano orem ki iye ma pe tye ka cito bot Lubanga-ni, polone eni-ni. Kimito jo maleng aye ocit iye. Kimito jo ma opore. Pore dano cako pe cito cako pore ki i polo. Pi pore in ibedo dano mupore nongo iweko bal. Bal pe giweko ki i polo. Pe kong icito ki bal ni nya nya nya wa icito kede lingang bot Lubanga kuca yaka dong icako weko bal. Pe bal pe giweko ki i polo. Bal kiweko ki i wi lobo kany. yaka icito i polo. Pien polo pe obedo cok gari. Polo pe obedo cok gari. Polo pe obedo laora kulu. Laora kulu aye ka piny do oryeny ma woro oryeny matek. Ka oo i kare ma kot dong opoto, kot moni gilwongo ni kot ogwar yugi, kot ogwar cet ma gwaro kit gai, kwai, jami ducu liweng ki i wi ngom pien ni nongo pud lyeko wang ma ki lalele peke, ci lalele gwaro ki jami ducwal i kulu, ci gilwongo ni man kot ogwar cet aye ocwe opo ora, pe man polo pe gwaro yugi. pe gwaro cet ma i wi lobo pien bal aye cet ma tye i wi lobo mm. bal aye cet ma lubanga tye ka neno ma opor pure o pure i wi lobo mm. ma doki tic pa polo aye pe me gwaro gin cet eni me cwalone kunu Pyel cet ma gilwongo ni bal-li kiryemo ki lapyel cet ma gilwongo ni Catan aryema ki i polo, nyo dong ocako pyelo o i polo, ci kiryemo en, kikelo en piny kany, ci ocako pyelo cet doko mapol ata i kom dano dong. opyelo cit i kwo pa dano, ma en kwo pa dano ma cit dong oromo twatwal-li, kwo mo ma a ma cito bot Lubanga, ma pe lonyo, kwo ma pe ongut, dong peke. Meno gin ma in latin pa Lubanga, ma itye i wi lobo, ma ingeyo ni kwo ma i wi lobo-ni giko ka miro gik, ikemo yo kwene, kabedo tye aryo keken. ka pwonyogi myero gumak yo ka piny ka ito wa ki cet pa Catan ma kilwongo ni bal i komi. Ka ilonyo kwo ma ingut, iweko bal, ka ito myero kwoni okem bot Lubanga. Tye bedo aryo keken ma wan watye ka kurone. Pi man, cito i polo pe tye ngatti mo ma kilego alega kite dano timme kede i wi lobo kany ni Lubanga oket tibune i kabedo me kuc. Lubanga aye, in aye iwaco Lubanga aye oket tibune i kabedo me kuc-ci? Waco Lubanga ni oket timone i kabedo me kudi en i tito ngatti enoni i lok me ngut. Ka onguti, ci nongo dong iwaco Lubanga ni ket timone i kabedo me kudi. Pien onguto dong. Lubanga Dano ma piny oloyo, ma lacona oloyo. Nyo ducu awayi dano ma lacona oloyo, ma pe ngeyo ocona. Ka ocito i di bar, bedo mere ni bang, bang, bang i kin awobe kulu wa nyako mo pe bene mito. Eh? Ene kit jal eno ni, ka yan dong in iye imiti dako, Yenye dok imit i dako yak onyom. Ti ngat mo ma mit wer i dako. Ni an amit i dako ni eni. Yi dako ni an amit i lacore eni. Timme. Pe timme. Wanga yeye nga udoge bot dako. Yaka dako yeye. Hmm. Eh? Ni kadi ka lacwara oloyo ma dong jo mukene gire wayogi aye dong mito dako mito dong dilo ni ye ya ye ya ce ka oye ce dong icwako ki cwali ento polo ngat amito weri pe pe tye ngat mo ma mito weri polo Nya an amito i polo, in latinna, kadi latinni pe ibimito polo ni wucit i polo, pe ibimito polo. Lubanga pe jolo, Lubanga pe ye. Pi man, Lubanga wacci wan ducu ma watye i wi lobo kany-ni, wabed jo ma gitito lok me ngute i kanica acel acel omyero dano gunge ngut kanica duc teki ka ma kiworo iye lubanga omyero dano gunge ngut teki ngut peke i kanica ni enoni ma kitito mere gin mo mukene aye dano keto cwiny gi iye ngut peke i kanica ni enoni dano maleng peke i kanica Eno ni, kanisa eno ni ocok gari, kanisa eno ni ocok yugi, ma en yugi ma cwer mono gicwalo ki i ka piny aye. Pien ka piny aye lung ka ma yugi ducu cito iye. Polo pe obedo lung, polo dok obedo teri aye ka ma yugi pe twero cito iye. Pi man, adita ma kitito kit lok mukene mapat ki ngut pol kare wawacci meno eno ni obedo projek mo ma Catan aye oyubo. Mono projek ma Catan oyubo ci dano bino cokke dure iye kenyo pi mito ginno mo tye kenyo noya ka ma dano cokke iye ginno tye kenyo ma dano mito. I kanica pa Lubanga, gin ma dano mito iye en aye bedo leng. Bedo leng, dano mito kwo ma pe tum aye. Meno aye gin ma coko dano i kanica. Kadi ka bedi pako pak, Lubanga mito ipak pak ma ileng aye. Eh? Mito ibed maleng, ipak kini, bed dano maleng ipake. Kadi ka ilego lega, kodi ilego lega me bako dog, kodi ilego lega me uh, overnight, kodi ilego lega me ngo, bed dano maleng, ci legani kiwinyo. Eno ka pe ileng, legani Lubanga pe obiwinyo matwal. Ibalo kareni, meno yub ma meri in dano aye. aye nongo iyubo pe yub pa Lubanga. Pe man omiyo lutino pa Lubanga Ginacoya wacciwa i Luka cura ne apar wiye adek tyenge wakwano ki iye acel. Luka cura apar adek tyeng acel. waco kuman ni, Wiye madito waco ni, Ka pe wungut, ci wun ducu wubito. I kare meno onongo tye jo mogo kunnu ma gutitte pi Lugalilaya mogo ma yam Pilato orubo remogi ki gitomgi. En odok. iye botgi ni, Wutamo ni Lugalilaya meno gin lubalo makato Lugalilaya mukene ducu ma omiyo guneno can kit meno-ni? Atito botwu ni pe. Ento ka pe wungut, ci wun ducu wubito kit meno, onyo jo apar wiye aboro meno ma yam ot ma wiye bor opoto i komgi onekogi i Cilam. Wutamo ni gin onongo gutimo bal makato jo mukene ducu ma bedo i Jerucalem? Atito botwu ni pe. Ento ka pe wungut, ci wun ducu wubito kit meno. Ginacwe owaco wa, Meno dwan ma Rwot Yecu kikome olo ki kom ngut. Gin okelo Yecu i wi lobo kany wek dano ongut ya, pe gin okene, pe wek dano gunong lonyo, pe wek dano guti tango. Aa i wi lobo ma jo mukene mako wa twol jwalo i ngutgi. Mano tango. Eh? Jo mukene mwolo wa lyeriu ni ram ram mwonyo ma yin bene ineno. Meno tango. Jo kwanyo lori ma ocek ma otwak mwolo ni rwom rwom ma yin dano ineno. Meno tango. Tango nya i wi lobo madwong ata. Ka dong pe tango, Yecu bibino ingo? Dano onongo dong tye i wi lobo mulam. Kadi pi lonyo, Yecu pe bino i ngom. Dok aniang weny ni Lubanga oketo lobo ki jami ma iye ki lonyone o weng, ka yenyone dong ngayi angaya ci dong ibed lacan. Pe dok iwac ci icito ka yenyo lonyo, pien Yecu obino wek dano gulony o liweng aa, wek meno kubedi. Yecu owaco ni, Ka pe wungut, wun ducu wubito kumeno. Pien gin oweko wa ni wubito kumeno ni jone ca oto kumeno pe gungut. Eh? Jone oro wume wigi kititogi lok me ngut gin pe guye oro mere nekogi ma pe gungut. Jo mo ni bene ma girubo remogi ki gityegi ni kabaka langwal kop omyero ginekogi ma gin pe gungut. Pi man Lubanga miti gin mo keken ma timme i komi kutimme i komi kunguki ma ingut jo mukene gipoto ki mutoka to otino iye na loko ni jo mukene poto ki pikipiki to ento poti ito ma nongo ingut ka pe inguti ci ibito kede kumeno jo mukene biwango ki ite jo mukene bito ki i ot yat tin jo mukene bito ki i kin pacci kit ni kitye ka yiko lwak lyel madwong ata Lyel pa jo maber nongo pe gungut, in bene ibito kumeno ma pe ingut. Ka pe inguto, ibito kumeno, to nguto ma peya ingut. Meno aye cik pa Rwotwa Yecu. Wabiwinyo caden macel-cel. Ah, lok ma omoko tye kany Bicop. Ah, mapol ocoyo waraga both themselves, cwotne aryo, Timoceyo me aryo cura aryo cing apar abongwen waco ni, En oguti me ot ma Lubanga oketo dong tye, ma ocung woko matek liking, ma bene tye ki coc man i kome ni, Rwot ngeyo jo ma gin jone kikome, dok ni dano acel acel ma lwongo nying Rwot myero opokke woko ki bal. Wek Rwot ngeyo jo ma mere kikome. Kadi ka wun wupong i kanija ma oloko aloka, bed tye kanija mogo ma dano opong iye ma ca me lega kipoko apoka, jo ma mono ogikwa con tye, kiologi aola, kiolo aola calo pul ma iwaci man dong otwo, dong oolo. Jo ma bino cawa angwen dok bino pong, jo ma bino cawa abicel dok bino pong, jo ma bino cawa otyeno dok bino pong, jo ma lengo ki leb mone dok bino pong, jo leb mapat pat pat pat. Ento ginacoya iwaci ni, i kin jo ma gipong ma moni lulu lulu-ni, Lubanga ngeyo jo ma mere. Jo ma mere kikome tye i dyegi kenyo, ka tye Lubanga ngeyo, ka pe bene Lubanga wacci, Is, man gure. jona ma opeke kanyu. Pien Ginacoya wacci, Ngat ma meka Lubanga kikome pokeo ki bal, pokeo ki bal, kingi bedo pokeo, wat bedo pe i kingi ki bal. Meno jo ma meka Lubanga. Lubanga ngeyo jone ki leyo ma i kwo ma i cwinygi, ki bal ma pe i komgi, en kwano ni man mega ca, man mega ca, man mega ca, i wi lobo reni oko ducu ni weng, ginacoyo wa ni u, jo pa Lubanga gibiryeny macalo lakalatwer, ki i wi lobo eni ma wan watye iye-ni weng-ngi, Lubanga neno jone Calo lakalacwer ma wan waneno ki i polo-ni, nongo tye ka ryeny i wi lobo kany-nyi mwaka mwaka mwaka mwaka. Ka oloko wa Amerika, nongo lutine ni mwaka mwaka mwaka, oloko i Europ mwaka mwaka mwaka, oloko i Australia ni mwaka, Asia ni mwaka mwaka, wa oloko i Afrika kany, nongo lutine lyel ni mwaka mwaka. Lubanga ngeyo lutine-o liweng, pe bwolle. Lubanga ngeyo lutinone, pien lutinone ryeny, nongo bal pe i komgi, pien bal umu dano, bal tye tipo, bal tye pol, pol ka dong oumo latwer pe nen. Ci ka imite pe inen ki i wang Lubanga, tim bal ci pe inen. Ka imito inen i wang Lubanga, wek bal ci imeny piny i wang Lubanga. Apwoyi matek.